Eriwwer bei de Wuesstem oder, wéi et bei Iech, Sven Clement, am Programm éischter heescht, Landesplanung an Transport respektiv Wirtschaft. Fir den Trafic ze entlaaschten, wëllt Der verschidde Schaffufangszäiten aféieren, genee esou wéi eng Vignette, dat hat Der scho virdrun ugedeit, an a Saachen Ekonomie, Innovatioun a Risiko belounen an de Budget fir Paien am ëffentlechen Dingscht afréieren. Wat fir Iddien hutt Der doriwwer raus?
Ech menge Wuesstem ass en Thema, wat sech duerch de ganze Programm muss zéien. Et ass, ech sinn e bëssen enttäuscht, datt verschidde Parteien, grad déi grouss Parteien, sech bis elo net wierklech geäussert hu wéi dann hir Wuesstemskritik, déi se zwar gären op der Antenn äusseren, sech reell herno um Terrain géif widderspigelen. Gäre gesot, mir däerfen net ze séier wuessen, mir mussen clever wuessen. Ech mengen, och do si mer eis alleguerten eens, datt oun mat engem Nullwuesstem mer widder d'Mauer fueren. En Nullwuesstem oder en negative Wuesstem, hu mer de Problem, datt eise Pensiounssystem sech net droe léisst, datt eis Sozialleeschtunge méi séier wuesse wäerte wéi d'Contributiounen, esou datt mer also en intelligente Wuesstem brauchen. Wat heescht fir d'Piraten en intelligente Wuesstem? Dat ass engersäits de Flächeverbrauch ze optiméieren. Dat heescht, mir wëllen net extensiv d'Land zoubetonéieren, mir wëllen net rise Projete bauen, wou bemol den, den, d'Attitude, wéi mer mat ei, an eisem Land wunnen, eist Liewensgefill belaascht gëtt. Mee mir wëlle gären innovativ Léisunge fannen. Eng vun deene Léisungen, an ee vun eise Kandidaten op der Nordlëscht, de Jean Colombera, huet och eng Petitioun dozou deposéiert, ass eng legal Basis ze schafe fir eng Hanfindustrie, eng Industrie, déi et géif erlaben, Flächen ze notzen, déi haut net notzbar sinn. e landwirtschaftleche Produit ze generéieren, deen awer industriell en Notzen huet. Dat hätt gläichzäiteg de Virdeel, datt mer net nëmmen e Wuesstem kéinte generéieren, mee och Aarbechtsplaze fir jiddereen, deen haut net onbedéngt héichqualifizéiert ass, also och fir Leit, déi keng Unisdiplomer hunn, well dat gëtt oft vergiess. Mir kënne muer zu Lëtzebuerg e mathematesche Wuesstem vun zweestellegen Zuele presentéieren. Dat geet dann awer op d'Käschte vu Leit, déi vläicht an der Schoul net esou laang derbäi bliwwe sinn. Dat geet op d'Käschte vun all deene Leit, déi haut op der ADEM ageschriwwe sinn a verzweifelt no enger Aarbecht sichen. A wat mir wëllen, ass also Aarbechtsplazen no bei de Leit, fir Leit, déi kënnen déi haut sichen. Dat heescht, mir mussen eise Wuesstem och dorunner orientéieren, wat sinn d'Besoins vun de Leit, déi zu Lëtzebuerg eng Aarbecht sichen. Mir sollten ophalen, just well iergend eng grouss amerikanesch Firma kënnt a seet, mir wëllen en Datacenter hei bauen oder mir wëlle gären eng Autosboîte hei opmaachen, komm, wann ech géif een d'Bändchen duerchschneiden, datt mer dohinner lafe wéi en Trapp Hénger. Mir mussen e Wuesstem maachen, deen eng Chance fir jiddereen ass. Dat heescht, Aarbechtsplaze schafen, déi gebraucht ginn, e bezuelten Aarbechtsplaze schafen a virun allem eis Fläch, déi mer hunn, déi ass endlech, intelligent notzen, datt mer net weiderhin versigelen, datt mer d'Land net versigelen, mee datt mer och Industrië schafen, déi mat den natierleche Ressourcen, déi mer hei zu Lëtzebuerg hunn, nohalteg a responsabel kënnen ëmgoen.